Comrades and friends, how are you? Now, I just want to quickly address issue yevarakashi ve50 cents without wasting much of your productive time. Eh, vanhu vanga varondibvunza he tauro rotumwa navice president chiwenga eh, nditori murume umba kwangu inini i do what is right my loyalty first is to the nation and anyone who puts the interests of the nation pamberi

na unonzwa vanhu vachitaura kuti e vachivenga vari kukura musoro kukura musoro havo everyone knows the most powerful person in zimbabwe right now is general chiwenga he is the most powerful person vakatora nyika kudai 2017 zvinozikana nemunhu wese vanhu vapera kudzingwa mabasa vakatanga da kupotsa kuurayiwa naice cream vakabatsirwa vakabuda kuya kuno kusouth africa zvese izvozvo zvakaitwa nageneral chiwenga vakazodzokera kuzimbabwe

the cage and release models that everyone is accustomed to people are sick and tired of that general chiwenga is saying enough is enough who doesn't know one of the reasons why mugabe was impeached was because of being surrounded by people like wicknell ask mai mutsvangwa muhic vakazitaura muhicc vakazitaura tese tichinzwa vakataura kuti wicknell imbavha weare sick and tired of that nhasi uno wicknell iyeye ndiye ataakuona achibuda mundege yabe president tiri kuona president vachidefenda that same person president vakadaidza majournalist kustate house munhu wese akazoona wani vakataura kuti wicknel chivayo is one of the greatest philanthropist i cannot tell him to do what he wants to do with the money that money ndo iri kubuditswa nahopol chinguno achiexposa corruption this guy is a bloody criminal is stealing from people

a criminal like tungwarana tungwarana anokota bhoo 117167000 mabhoo atinonzwa kuti kuzimbabwe uko kuri cheresa ravaita 500 stealing more than 15500 kunyika ine zvipatara zvisina macancer machines vakadzi vachifa vachibara then you tell me to celebrate that leadership handirwari musoro handirwari musoro zvinoita zvinoita zvisingaita hazviiti no one is above the law zimbabwe ndeye munhu wese people must be free to express themselves ndo zvakarwirwa nemamwe veteran so people can be free whatever that we say is to make zimbabwe better not kuti tinei tichirwadziwa nemunhu torwadziwa nemunhu watakapinza basa ani tisi takamuvhotera here munangagwa tozomuvenga nhasi but tiri kutaura kuti eight years nguva dzako dzaakukwana term extension ndeichii where is all of this language coming from General Chiwenga is the next in line. He stood by that man through thick and thin. Thin, thick and thin. He's given him the mandate kuti tungamirira nyika iyi. Dai vaida vangadai vakatora but he didn't do that. Why? He understands the sequence of things. You must not be greedy. The art of leadership. nhasi unoyo that same man who saved munhu anga adya ice cream who saved munhu anga adzingwa basa akatizira kuno kusouth africa that same person ndiye ari kutukwa nevanhu vakaita sana garo vari kumwa mapiritsi ekupenga vanana tungwarara tungwarara kutomira pamberi pavanhu akapfeka chinoshamisira chii pana tungwarara kutotaura kuti im not scared of anyone im not running away undermining the president undermining the vice president vamunangagwa vanoona news every day he sees people he sees people doing all those things saying all of those things neloyalty yakaitwa navice president chiwenga vanosiya vanhu vakadaro muda kutonga kusvika kupiko mune muchida kutonga kusvika kupi kuti muneyo time yenyu yamakapiwa neconstitution itei itei mobva mosiya vamwe vachipinda vanhu vataura zveterm extension what mukabe takamubvisa kuma 90 something yoa kuma 80s hamunawo here kumboita chakashata chii kungopawo umwe amboitawo zvaanoita and isusu weare not one sided ka as much as weare supporting general chiwenga hatisi kumbotaurawo futi zvekuti vapinda tinoda kuti teme extended tinoda kuitwa mapresident nguva yedu ichakwana isu toda kutungamirira whether tee tichirurama nguva yacho whether tee tafa tinohama we've got people that have got brilliant bright minds varoda kutotonga so whatever that we say whatever that we, are, we do it's for the good of the nation not for individuals and munosiya uh, vice president vachitukwa no one says anything vice president otaura kuti alright this is the dossier we've got money that is being stolen on top of what justice matanda moyo said kutaura kuti annually zimbabwe is losing 4 billion dollars dzimwe dzatsina kutorwa and there is the dossier it's saying we've got people vari kuba so far 3.2 that is being stolen annually maindividuals

tiri kuti tiri kurwisa corruption saka mbavha ngadzipinde izvi why not arrest these people on what basis are you not arresting these people general chiwenga vatadze izvi kuti temba anopiwa 300 500000 unzi rwisa general chiwenga why because he spoken against corruption movetin ari kupiwa mabhasikoro general chiwenga iseng mari dziri kubiwa idzi ngatipei manesi ngatipei maticha ngatipei masoja munhu asatengerwe mota munhu atenge mota ega oita zvaari kuda nemari yake otenga stand yake ovaka imba yake zvinhu zvese zvichifamba zviri bho instead of kuti mari ibiyo navanhu 5 votengera vanhu mabhasikoro a whole province ine millions of people mobudisa 200 000 kwataura ranzi this is development what kind of development is that we need mayouth anofunga use your brains nguva hatina nguva yatinofungira kuti tinayo and patinenge tawana nguva let's impact this, this world in a positive way yekuti history will remember us for having spoken the truth and impacting the world in a positive way which will bring about meaningful development which does not focus on a, a, a small cartel, a small clique of people, but rather on a national level. Tobva kuSouth Africa toenda kunyika kwedu, munhu wese oenda muZimbabwe. Kana uchida kuzobuda unotoda unogara kuUK, let it be your choice, not because you are being pushed by poverty. That is wrong. That is the Zimbabwe that we are all about. That is why we are defending Vice President General Chiwenga. He is a man who is saying Zimbabwe must be a, a properly functioning country. Listen to my speech out. He's not a corrupt president. Muri mutauro wati zvigananda nemari dzese dzamuri kuba muchinzi mabapa mabapa mabapa nekuda kwamuri kuita upresident muchiziva kuti vachiwenga is the next one in line maitadza kutaura nezvazvo imimi. but you've been quiet all this time why because is not corrupt and it's only now that you're starting to fabricate stories muchifunga kuti vanhu vakapusa anything that you just throw on the internet people will believe bvunzai katemba kuti zvaakanyepa akamubhilivha ndiyani ungava chinotitaura zvemapresence akabviswa pamuchato get away mani temba hatipusi takura kudais munofunga kuti isu streamer youth akapusa anobribwa nematshirt akafanana neamunobriba wano nawo nematshirt aya never never I'm not into politics to be given money by anyone. No, no, no, no. Ndofanira kuzvishandira inini. Ndazvishandira eh, munhu wese must benefit from the sweat yaanodikitira nayo. Achishanda kuti mhuri yake igonorarama. That is what we want for our country. kwete zvemayouth anenge achimwiswa mutoriro muchipiwa mabrongo madrugs muchitengerwa two kids unzi itai kuti 2030 2030 nematamburiro amuri kuita mumarokesheni umu tichikuonai muchitiisira mameseji kumainbox muchitikumbira mari weare saying ndokupa mari ndokupedzai here as much as im a youth leader ndikakupai mari kuti uyu 50 cents 50 cents zviruzama kuitwanana kutagwere ndikakupedzai imimi mari yacho ndee ndichiiwana kupi anoshanda ngazvishandire ariritire mhuri yake zimbabwe yendo mberi ndo zvatiri kuda isu zimbabwe yese yadecide zimbabwe yese yati achiwenga hapana kana sikireti ende wese ane mhosva vachiwenga vaprezidenti vachiwenga vaprezidenti is going to deal with all those rog elements muri kuenda kujeri haisi secret mark my words thank you ndozviri kuitika munyika medu murezimbabwe munyika medu muri kuitika zvinhu zvakawanda zvinosiririsa asi hatina zvatingakwanise kuzviita isu semhuri yezimbabwe zvaakuda kuti tiise musoro pamwe chete tichinamatira nyika yedu kuti mwari vapindire pane zviri kuitika munyika medu isusu sekurugadhonzi media Tiripo pakupinda munyika tichikutsvagirai nyaya dziri kuitika munyika medu semaitikirwo adzinenge dzaita. Hatiwedzere kana kutapudza, tinouya nadzo sezvazviri. Rambai muri pano pachanel yenyu, chanel yevanhu, chanel inokuvigirai nyaya dziri kuitika munyika. Kana wanga usati wasubscriber, ndiwo mukana wekuti usubscribe pano pachanel yevanhu paKruger Jones Media. Tinokutendai nerutsigiro rwamuri kutipa. Thank you so much.